Inni inni deemaa miti nu warra manatti hafeen maqaa warra hafeerra isaaf hafuudha jechuudha. Attaa nafaqaa lukkuun liyaatolleedha kan beeladaatiis kan namaatiis hanganni dhaqee deebi'u hoggaanii fi hanganni dhaqee deebi'u waan orma kaa nafaqaa isaanii danda'u qabaate irra waajibatee jechaadha. Walii gaawaan

Anama dhaabbatuu xawaafa iddoota marmaa deemuu mataa addatuu. Mataa addatuu kana warri waan haraam ta'eetii tukattee keef malee jeeyyamti mul'isa. Ammoo shari'aan guutuutti hanga mataan addanne hin hiikkanne yoo ka'ee waa balleesse ilma kafaleetti jechuudha. Hajjiidhaa shanan kana. Umraadhaa immoo umraan kun ziyaara. Afurinni hidhatuu xawaafaa sababa barbaadduu deemuu aadatu. Otoo hin qabne. Tartiibaas hin qabu hajjiin. Hajjiin tartiibaas hin qabdu. Umraan tartiiba qabdi. Tartiiba kana amma dalaguun isaa wayyaan ta'uu danda'a. Dalagaan si waajibaa.

dalagaan hamiloon hin jiru jedhee kabre yoo namicha kabre sireessa jedhu ittaan gattee dalagaa isaa irraa inni harkaan islaamummaa kan afreessaati isaa kan shaneessaati gayri waan irratti wal hajji wasiyaami ramadaanaa jira gayri keetu wasiyaami ramadaana wal hajji jira hajjiin harkaana qabdi waajiba qabdi sunna qabdi Wanni biroo waajibni isaatii fi erkaan isaa tokkuma. Erkaani hajjiidhaa waa san jenneen hidhatuu anafa dhaabbatuu mana rabbiitiin naanna'uu iddoo safaa marwaa deemuu mataa addatuu umraadha. Arba dhaabbatuu hin qabne malee wal maqaxee jechuudha. Hidhatuu xawaafa iddoo sama marwaa deemuu mataa addatu. Afran kun takka shanan kun yoo hanqate waa takka illee wanni isaa godhu hin jirtu jechuudha hajjiin hanqatteeti amma tomirraa godha malee akkaataa hidhatuutis afur jechuudha takka ifraada janniin hajjii kophaatu hajjii godhanii fixanii eegasii umraa godhuu kan waa takka illee nama hin qabu jechuudha tamattu'a jedhamaas. Baatii hajjii keetti umraa godhanii fixanii eegana hajjii hidhatu. Namni akkasitti hidhate dhiigaa isa qaba. Re'eetti isa qaba. Yoo re'eetti hidhame guyyaa sadii soomanuu hajjii keessatti. Torba eeggaa galii soomanuu walitti kudhanii jechuudha. lama wali qindeessuu hajii umraa bakka takkatti hidhatu darguma hajjii duba dalagu ka umraa kan daleen namicha kun daagaa isa qaba warra makkaa ta'e malee lachuutu namichi reefu gartee umraa godhee kana hajii godhee fi wali qindeesse kun warra makkaa ta'e malee takka warra haramaa yoo ta'e malee warra makkaa yoo ta'e malee isaan irratti humaan jiran jechuudha. Hajjii dursanuu wali qindeessanuu waan lakkisan hin qaban jechuudha. Namni bira waliin isa jiruuf waan lakkisanii jiraa jechuudha. Bakka irraa hidhatan lakkisanii dhufanii jechuudha. Tamattu'a, tashbiya jedhamaas. Ixlaaqa jedhan. Hajji umran jenne akkasumatti an dalagaa hammile jedha. Hidhatee miti dhuggaachi dhaqee waan fedhe garagalcha. Fedhuu wali qindeessa. Fedhuu hajji hoo baasa akka fedhe godha jechuudha. Afurii tasbiya jedhan maal tokko. Nama tokko hojii hajjii godhuu fedha. Hidhatuu kaabaluutiin hidhadhee ja'a. Namichi sani wali qindeessa takka adda addaan baasa. Akka kan namicha sanii ta'e jechuudha. Yoo namichi sana jiidhatu baate akka fedhe garagalcha jechuudha. Waajibni hajjiidhaa jaha jenneen miiqaata irraa hidhatu bakka irraa hidhatu. Bakka beektaa himtu asillee asii deemullee maal hin deemu bakka irraa hidhatu takka. Muddate bakka jambuluu lama dhaga tuullee darbatu sadii mina buluu mina buluu afur. Aya, xawaafa dhaqiinsaa shan xawaafa dhaammannaa kadaa boodaa jaan kana jechuudha. Kuni yoo nimi fi makka mina buluu baatee dhagaadhuma darbateellee kurbee tokkoo fixaan. Yommuu darbatee Ebulu baate yoo immoo nu abulee kopha kan darbatee illee torbee tokko fita. Dhagaa sadii boorisoota lakkifnaan darbanna torbee isa qaba jechuudha. Ta'u dhagatuullee immoo guyyaa iidaa darbatan ta'u gaara fardaa deebi'anii matuma isii dhiyoo isii lakkisan dhiigaan nama qaba.